Безне ишкә җигә торганнар инде. Менә шулай үтеп китте гомерләр. Быел юбилей елы, Мирсәгыйть абый, әйме? ТАССРның 100 еллыгын быел билгеләп үтә бит инде республика. Илебез, республика Президентыбыз. Шуңа күрә юбилейный медальләр ясадылар шушы ТАССРның 100 еллыгына. Син бит инде безнең озак еллар буе шушы район өчен, шушы җирлек өчен хезмәт куйган олы шәхес булып торасың. Шуңа күрә Иң беренче шул медальләрне берсе Баяз Шәймәрдановичка, берсен сиңа дип тапшырырга килдек әле. Рәхмәт. Ярар, менә шундый ул көчле эшләнгән ни ул? Медаль, ТАССРның 100 еллыгы дигән медаль ул бүгенге көндә. Менә шушыны кабул итеп ал аңа бездән, чын күңелдән. Куйган хезмәтләрең искә алып, зур рәхмәт әйтеп, әле сәламәтлек теләп сиңа, әле алдагы елларда да, бүген әйткәндәй, әле җегет кебек бит, әнә менә инде хәзер 90 яшь. Шулай бит. Илләр тыныч булып, әле.

Үләннәре дә әзрәк теге исертмәй торган туклыклы лыгып булган әйберләрне ашадык инде барыбер. Нинди үтермәй дигән шикелле. Яшәргә тырыштык, эшләргә тырыштык. Эшләгән кешенең ул вакытта тоже кадерен белә торганнар инде, бригадирлар ул вакытта хатын-кызлар инде. Бик тә Сигез яшьтән үк, җиде-сигез яшьтән үк теге ат карасында болгангаштан гел ат белән, тимер көрәге белән, сәнәге белән, чалгысы белән шөгыльләнгән кеше булгачтын, миңа төрле эш куша торганнары инде. Менә шушы мине инде ачлыктан саклап калды дип тә әйтәләм инде. Алар инде Әзме-күпме теге паек кайткан саен, әзме-күпме өлеш чыгара торганнар инде. Сугыштан соң авыр елларда да, сугыш вакытларында да. Менә шулай. Илләр тыныч булып, имин яшәргә язсын. Амин. Амин. Шулай булсын, иншалла. Мин инде армиядә 3 ел хезмәт иттем. Бер елым Россиядә хезмәт иттем, ике елым Германиядә хезмәт иттем. Бик әйбәт. Хезмәт иттем, дип әйтәм инде. Ул вакытта мин инде икен автомеханик совет армиясенең э, икенче класс шоферы, начальство белән йөрергә туры килде инде. Ну, минем әни белән әти үземнеке түгел инде, әни үземнеке. Тормышта минем авыр булгачтын, миңа калырга мөмкинлек булмады анда. Бик калдырырга тырышканнар инде, былай тәкъдим иткәннәр иде, шул түгел тәкъдим ясаганнар инде. Ул вакытта Германиядә инде икенче класс шофер, автомеханик, татар булуым белән, ул вакытта татарларны инде нәрсә дип әйтәм инде, теге без туракчыларга кызыга торган кешеләр түгел идек. Менә шулай иттереп, ул вакытта татарлар да, карак та әйбәт и менә шулай. Эшләгәннәр и, минем инде калырга рәт булмады. Монда кайткачтын инде мондагы тормышка өйрәндем. Әйбәт яшәдек, эшләргә тырыштым, эшләгән кешенең кадерен белделәр. Рәхмәт район җитәкчелегенә, сезгә дә әле кадерне белеп торалар. Ярдәм итеп торалар сораган чагында. Шулай булгач та, әле шөкер, илләр тыныч булсын. Үзебез тыныч шәһәрдә сәламәт булып, илләр һава торышлары әйбәт булып, ачлыкмадар булмасын.

Рәмис килә.
Рәмис минем хәлне белеп тора ул гел. Рәхмәт аңа. Рәхмәт, рәхмәт. Самый главный. Ул хәлне белеп тора, рәхмәт. Ярар, самый главный. Онытмасын. Шулай, шулай, шулай. Ул нәрсә дип әйтәм инде, бергә эшләгән кешеләр, бер чорда эшләгән кешеләр, ул Нәрсәмен династия хезмәтне алып бару, әле без анда сөйләшәбез. Авыр вакытларында, хәзерге вакытларында һәр вакытның үзенең җиңел чагы була, һәр эшнең авыр чагы була. Менә шулай булгач, гел бер төрле генә булып тора алмый. Дөрес, дөрес, дөрес.

Бәләкәй чакта ук әйтә торганнары, Урлашма, алдашма, әләкләшмә дигән әйбер инде ул. Менә шушы теге нәпселе булу ул адәм баласына инде килешеп бетми кая вакытта. Ул нәрсә әйтәм, җитеп бетми адәм баласына иңел набыз. Дөрес инде, дөрес, дөрес. Барына канәгать әйтәбез дә, и безгә шул җитә.

Карап йөримез, күзәтеп йөримез, укып йөримез и так далее. Районыбыз бик әйбәт бара, әйбәт бара, әйбәт эшлисез и киләчәктә дә шулай бик матур итеп, тырышып, тырышып эшләгез әле. Амин.
Иртәгә минем отчет сессиясе, отчет куясым бар. Әле шулай мени әле?
Иртәгә отчет сессиясе. Менә анда мин анда оста була алмам инде, но во всяком случае,
Шуңа үзем килдем.